Merħba, dan huwa shooter u bħalma tafu f'pajjiżna qed isiru ħafna ġonna, ħafna parks u llum għandna minn Project Green l-organizzazzjoni tiħossib il-parks magħna lil Lorraine Bsajra. L-ewwel mistoqsija, tlaqna, Lorraine, kemm ilek f'dil kariga u jekk din il-kariga ma' Project Green għamlitek xiktar ħadra. Ħadra f'sens. Dak is-sens. Ta' environment.
Inni siċur u Iva, kemm inni naħdem ma' din l-organizzazzjoni, sirt naqri iktar aware, sirt iktar aware ta' kemm irrid nieħdu ħsieb l-ambjent u iktar sirt naf iktar fuq l-ispazju ħodor li hawn Malta. Intom ukoll qegħdin tfittxu dad disin ta' maskot. Fiex intom fih? Somma, bħalissa
qed isib l-opportunità biex nitlob il-pubbliku Inkoraġġixxu t-tfal jieħdu sehem f'din il-competition. Għandna ġiex age groups bejn 7 u 11-il sena u 12 u 16. Nixtiequ li jkollna iktar. Iktar input. Ejwa.
Jekk tridu maskot b'ras kbira. Ejja x'qed naħdu l-ħin. Bl-istrateġija li qed tieħdu u bil-marketing li qed tagħmlu, qed taraw iktar nies fil-parks? Diffiċli ngħidlek bħalissa għax l-organizzazzjoni ilha issa ilha sena u kważi sentej. U l-events xogħli u tat-tim tiegħi huwa li nagħmlu iktar events biex nġibu l-pubbliku iktar aware dwar dawn l-ispazji ħodor. Qed ikollna turnout tajjeb għall-events li qegħdin nagħmlu, imma mhux biżżejjed. Irridu naraw iktar nies. Irridu iktar.
Eżatt. Irridu iktar, u bil-mod ukoll jibdew ġejjin. Semmilna sfida waħda li tiffaċċjaw intom bħala Project Green. Sfida li għandna huwa li nagħmlu l-pubbliku iktar aware fuq il-ġonna u spazji pubbliċi li hawn. U fuq dak li qegħdin naħdmu. Aħna rridu li l-pubbliku u l-komunità tuża dawn il-spazji biex ovvjament toħroġ recreation mal-familja, tmur relaxation, jiġifieri dak, dik hija l-isfida. Tgawdihom kemm jista' jkun.
Eżattament. Mhux hekk għax inutli li jsiru mbagħad ma jmur ħadd. Taħseb li l-Malti japprezza x-xogħol tagħkom u dawn il-postijiet ħodor li qed jiġu kreati? Il-Maltin iva japprezzaw għax kull darba li nagħmlu event ikollna ħafna ħafna input bħal speċi kemm qed jieħdu gost b'dak li qegħdin nagħmlu. Jiġifieri mhux kulħadd jaf imma dak huwa xogħli u tat-tim li nibqgħu nġibu n-nies aware ta' dak li qed jiġri. Fil-fatt aħna konna ftit involuti f'tal-Halloween tajjeb u kien hemm ħafna nies li bdew jgħidulna dal-park tal-Birgu qed ngħid tajjeb, għax kont naf li jeżisti, ġifieri dik waħda. U tnejn, żgur qatt ma ġietu f'moħħu li jintuża l-park għal xi ħaġa bħal tal-Halloween. Imma, illum il-parks qed isiru ħafna iktar moderni, tajjeb, x'qed tagħmlu differenti minn kif kienu qabel? Qed nagħmlu nagħmlu minn kollox biex il-park u open space isir iktar aċċessibbli, inneħħu l-ispeċi invażivi dawk li ma jagħmlux ġid. Ma jagħmlux sens laqqas. Eżattament.
Eżatt. Eh, u fejn hemm bżonn eżempju nagħmlu iktar shading, ġifieri niżiraw iktar siġar, nagħmlu kollox sostenibbli, jiġifieri l-periti tagħna jagħmlu kull mezz li kull kull affar kull oġġett li huwa ġol-park huwa sustainable. F'post li kemm jista' jkun nitbiegħdu mill-electronics, għalfejn tagħmlu l-wifi? Biex immorru kontra li bniedem irid joqgħod ġewwa biex jaħdem jew jaħdem mid-dar. Jiġifieri inti tista' tmur ġol ġnien biex taħdem mill-ġnien jew miflok mort l-uffiċċju mort tal-park. Li tajba ħafna hmm. tajjeb. Għaddu kif kelkom Open Day fejn rejtu l-proġetti kollha li ġejjin għal Project Green. Tina ftit numri hekk Mela, l-għan tal-Project Green kien li nisebixxu 19 il-proġett li ħagġu l-esti fit-2025 Wħud minnhom huma Simar, għall-mod tal-kelma, ta' Cav Vererizza, Marsaxlokk. Dak jinteressani, għax dak il-bdejja. Eżatt, hemmhekk ħa jkun hemm ħafna, eżempju għall-mod tal-kelma, hemmhekk ħa jkollna ħafna pjanti li huma pollinators biex inġibu ovvjament iktar. In-naħal.
Wara li jitlesta park loġiq ta' Ras Jibda biex iżommu in-nies, il-pubbliku, xorta għadu jagħmel il-ħsarat il-ftit Sfortunatament iva, insibu ħsarat u ovvjament dak huwa ta' ta' detriment u xogħol li jkun sar.
Veru li tista' tuża l-park ejja ngħidu għandi birthday party, praċett jew hekk. U forsi ma naffordjax li mmur f'sala jew m'għandix aptit immur f'sala, nista' naqbad u niġi l-park u nużaha xi ħaġa hekk? Skont il-qis ta' l-event li tixtieq tagħmel, jekk għandek birthday party tista' tmur u tagħmel birthday party. L-aqwa li ovvjament m'intix qed tagħmel ħsara lill-park. Issa jekk għandek f'moħħok tagħmel xi event naqra ikbar, tajjeb li tikkuntattja l-project team. Eżatt. Talli waqqajthom kollha ħa nkunu qed intuk tifkira ta' shooter. Grazzi. Ikollok xi blazer ilbisha.
Grazzi lilek u lill-ħaddiema kollha ta' Project Green li qed tagħmlu l-Malta Iktar ħadra, b'sens tajjeb imma. Eżatt. Aħna niltaqgħu għada.